Helo a chroeso nôl i Taro gyda Nia. Wel, tra ni'n myfyrio bore yma, oedd ysbryd wedi gofyn i fi roi neges i chi heddi, oce? Mae'r neges yma fod i ddod i chi heddi, ta pryd i chi'n ffindo fe, na pryd chi fod i gael y neges, oce? Sim ots os yw'r fideo yn, yn blwydd oed neu dwy flwydd oed, oce? Nawr yw'r amser i chi fod i glywed y neges yma. Okay. So heddi, fi'n mynd i ddefnyddio'r dec yma i roi neges i chi o'r ysbrydion. Ysbrydion, beth o'ch chi moyn gweud wrth y pobl lyflu sydd gyda ni heddi ar YouTube? Beth o'ch chi moyn gweud wrth nhw, please? Beth o'ch chi moyn gweud? So maen nhw'n rhoi, right, y rod yn troi i chi. Okay? So dyma'r Wheel of Fortune, okay? y rod yn troi. So dyma'r cerdyn o look, o pethau newid yn eich bywyd chi, okay? mewn ffordd positif. Okay? Felly eich bod chi wedi bod trwy um, amser caled, neu uh, wedi bod trwy amser emosiynol. Okay, ond mae'r rôd yn troi nawr gyda'r cerdyn yma, a mae hwn yn gerdyn positif iawn i chi, okay? so mae'n moyn chi gwybod mae'r rôd yn troi. Okay, beth arall chi moyn gweud? Uh, ysbrydion, please, beth arall i chi moyn gweud? Wrth yn pobl ni heddi fan hyn, beth i chi moyn gweud? Be dych chi moyn gweud wrth y pobl sydd gyda ni heddi beth oedd neges? A maen nhw'n rhoi, reit, oce, okay, maen nhw'n rhoi gwas y ffin i chi. Oce, okay, page of wands, gwas y ffin. Nawr mae'r gwas y ffin yn dod â cyfleoedd newydd i chi. Um, pethau sy'n rili really yn... Um, gallu bod yn bwysig, gallwch chi fod yn rili really hapus a um, cyfleon newydd i chi yn eich bywyd, oce? Okay? Um, gall hefyd fod yn berson ifanc sydd â hyder i fi mlaen at y beth maen nhw moyn wneud, oce? Okay? So gallech chi fod yn sianelu, sianelu'r egni yna, oce? Okay? Allech chi fod yn sianelu egni'r person ifanc sy'n moyn mynd mlaen a, a wneud rhywbeth maen nhw'n rili really moyn wneud. Felly yn creadigol, okay? felly bod chi moyn sgrifennu llyfr, felly bod chi moyn creu cerddoriaeth, okay? rhywbeth creadigol, felly bod chi moyn arlunio. Ta beth yw e chi moyn wneud, felly fe fo'n rhywbeth creadigol iawn, okay? a Wedyn ni, cymerwch miwn egni, egni'r gwas yma, oce? Okay? Achos mae'r egni yn gryf a gallu fod mor, mor yn egni hapus a ifanc, oce? Okay? Gallu fe fod yn berson ifanc yn eich bywyd chi, oce? Okay? Gallu fe fod yn blentyn i chi, um, gallu fe fod yn rwy'n ifanc i chi'n nabod, oce? Okay? Ond mae egni nhw yn egni positif iawn yn dy mewn i chi fan hyn, oce? Okay? Oce, okay, diolch. Ysbrydion a beth arall? Beth arall chi moyn fi basio mlaen i'r pobl lyflu sy'n watchan heddi? Please, ysbrydion. Mae nhw'n rhoi'r lliad i chi. Oce. Okay. Mae'r lliad yn gweithio chi am fyn mewn. Oce. Okay. Cerwch mewn i'ch hunan. um, beth maen nhw'n galw'r subconscious, oce? Okay? Mae'n gofyn i chi edrych yn ddwfwn ar beth i chi'n timlo, beth mae'ch greddf chi'n gweud am pethau, oce? Okay? Mae'n gweithio chi am gredu yn eich greddf, oce? Okay? A mae'n gweud wrthoch chi am drial torri trw pethe falle sydd ddim yn glir yn eich bywyd chi, ok? So falle bod pethe jyst yn, jyst yn edrych un ffordd a wedyn ni... A mae'r reality yn gwrthgyferbyniad i hwnna, ok? So, mae'r cerdyn mae'n gweithio chi am trial disgwyl am... Um, clirdeb, um, am eglurhad am bethau yn glir, oce? Okay? Mae, mae eisiau chi edrych mewn i pethau yn glir fan hyn, oce? Okay? Oce, okay, so, waw, oce, okay, mae'r ma ma lluniad yma'n gweithio chi, mae'r rod yn troi. Ty beth sydd wedi bod yn galed yn eich bywyd chi, oce? Okay? Mae eisiau chi gymryd ar um, egni'r egni gwas yma, achos mae fe'n egni ffres, egni really positif, yn symud mlaen, okay? gydag ang angerdd fan hyn, okay? a mae'n gweithio chi'n fynd, fynd mewn a just nid yn siŵr bod chi'n gweld pethau'n glir, nid yn siŵr bod chi ar y path i chi moyn bod ar, okay? ar y llwybr chi moyn bod ar. A Wnewch yn siwr bod chi'n edrych trwy am y gwir yn bethau. OK. Gem ni eglurhad ar rai o rein ar gyda dec gwahanol. OK. OK, allwn ni gael eglurhad ar yr rod yn troi, please. Ysbrydion. Os look yn dod mewn, beth sy'n digwydd fan hyn? OK. So mae gyda chi'r Hierophant. OK. Mae'r Hierophant yn gerdyn lle i ni yn maestroli rhywbeth. Gallai fe fod yn athro, athrawes, um, rwy'n mentor sy'n dod mewn i chi. Um, so falle bod chi'n dysgu rhywbeth newydd fan hyn, okay? falle bod y rod yn troi, bod chi'n symud mlaen a bod chi'n dysgu rhywbeth newydd, okay? fan hyn. Um, fel chi'n gweld yn y llun, mae rhai rhyfant yn dysgu'r ddoi berson yma. So, felly bod chi'n disgwyl mas am rwy fentor neu rwy'n i helpu chi i symud mlaen gyda rhywbeth. Felly bod syniad dy chi, chi moyn symud mlaen dy. Okay? Gewch chi lwc mawr gyda'r syniad, okay, dy'r cerdyn yma. A felly bod rhaid chi ddisgwyl mas am rwy'n i helpu chi i gyrraedd, gyrraedd y, y nod um, gyda'r syniad yma, oce? Okay. Na dde, os allwn ni... Os allwn ni gael eglurhad am yr gwas, gwas y ffin. Gwas y ffin, am yr diafol dyn ni, rhwng ffordd wyth. Oce. Okay. So pan mae'r diafol am ffordd hyn, oce, okay, mae fe'n siarad am um, bod yn rwy'n i rhywbeth, oce. Okay. Um, Mae fe gallu siarad am demtasiwn. Okay, pethau fel yna, okay. Ond os mae fel un, chybod beth? Sim temtasiwn, okay? Nid chi'n rhoi i mi ddim byd, okay? Sim temtasiwn. So mae hwnna'n peth really, really dda i gael fan hyn, okay? Achos gyda hwn, Mae'r egni ma mor ifanc, mor ffres, mor, mor bositif, ok? A falle bod chi'n becso bod rwy demtasiwn mynd i ddod mewn. Falle bod chi'n becso bod rhywbeth gwael mynd i ddigwydd, ok? Bod rhywbeth gwael, rwy'n gwael mynd i ddod mewn i'ch bywyd chi neu rhywbeth. Ond y llai weithio chi nawr, gyda'r cerdyn yma, rhwng ffordd fyth. Na, sy'n eisiau chi fecso am na, ok? Allwch chi stepio mewn i'r egni yma heb ofni. OK? Pidwch ofni. Smutwch mlaen. OK? OK, allwn ni gael eglurhad am y lleiad, please. Eglurhad am cerdyn y lleiad i'r grŵp lyflu sydd gyda ni yma heddi. Y lleiad Oh, right, ok. Mae'r pedwar o gwpanau gyda ni. Pedwar o gwpanau. Right, falle bod chi... Falle bod chi wedi blino dy rhywbeth, ok? Chi wedi cael y cyfleoedd ein, chi wedi gwneud pethau, rhaid chi wedi blino dy pethau nawr. Ond, rhaid chi gofio, Mae cyfle arall yn dod mewn fan hyn i wneud rhywbeth gwahanol. Okay? So felly bod chi'n teimlo'n ddiflas am rhywbeth, o, oh, fi'n fed up o beth i fi'n neud yn y mywyd, fi moyn neud rhywbeth gwaniath. Okay? Moyn neud rhywbeth gwahanol, fi moyn rhywbeth newydd. Rhywbeth newydd yn dod. Okay? Sym rhaid chi dimlo fel se chi'n just mas o egni sy'n eisiau chi dim... Achos mae hwn yn dod mewn, mae'r cwpan arall yn dod mewn, a mae eisiau chi roi ffocws i'r cwpan yma. Gadewch chi rein i fynd, mae pethau chi wedi gwneud o'r blaen. Pethau chi wedi gwneud o'r blaen, pethau sydd ddim yn plesio chi ragor, sy'n pleser yn dod o bethau, right? Mae rai chi adael y pethau yna i fynd. Ond, mae rhywbeth newydd yn dod mewn fan hyn, a mae eisiau chi gymryd hwnna dy'r ddwy law. Ok. A gyda'r lliad, fi'n gweld, chi'n gwybod, chi'n gwybod tu fewn i chi beth yw'r pethau hyn sy'n eisiau chi adael fy nhw. Ok. Chi'n gwybod beth sy'n yna chi'n bod. Ok. Nawr mae eisiau chi just rhoi ffocws ar hwn, peth newydd sy'n dod mewn, oce? Okay? A byddwch chi gallu ffindo path eich hunan o'r peth newydd hyn sy'n dod mewn i chi. Okay? So fi'n timlo i lot o chi gyda'r darlleniad yma, mae lot o hwn falle nid a swydd neu um, busnes, um, le falle bod chi wedi mynd lawr un path a mae eisiau chi newid tyma bach nawr. Falle bod pethau, pethau ddim yn gwneud chi'n hapus rhagor. Um, mae eisiau chi fynd am rhywbeth sy'n mach yn newydd. So, falle bod busnes da chi sy'n neud yn dda, oce? Okay? Ond mae eisiau chi fynd lawr trywydd mach yn wahanol nawr. Ok? Mae eisiau chi symud pethau rwyfaint. Ok? Pyd o sefyll yn yr un lle, pyd o sefyll yn neud yr un peth wedyn ni fan hyn. Um, a mae'r look da chi ar yr ochr chi, so beth bynnag chi'n mynd mlaen dy, beth bynnag yw'r cwpan un sy'n dod mewn i chi, cymrwch e. Okay? Achos mae'r look gyda chi i fy mlaen. Mae'r rod yn troi o bethau oedd yn galed, pethau oedd yn anodd i chi, Ddelio de. OK. A mae'r egni positif yn yn dod mewn. OK. Cymrwch yr egni positif a smidwch mlaen de fe. Symudwch mlaen. OK. Symudwch mlaen. Achos mae popeth yn disgwyl yn positif iawn, iawn, iawn i chi. So i orffen y darlleniad, fi'n mynd i fynd â un cerdyn o'r uh, O, a oedd honna moyn dod mas yn syth. Fi'n mynd i gymryd honna. Oedd hi moyn dod mas, oedd hi. Reit, beth mae hon yn gweud? Cerdyn, neges o'r sbrydion, oce? Okay? Tiroedd coll, oce? Okay? So tir coll, tiroedd coll. A'r neges yw atgofion ac anregion yr ysbryd, oce? Okay? Chi di wneud hwn o'r blaen. So tirodd coll, oce. So tirodd ar goll, tiro'r co tiroedd coll, oce, lost lands, mae fe'n gweud. Atgofion ac anregion o'r enaid, oce. Chi wedi wneud hwn o'r blaen. So so beth yw'r newid hyn, bwys? Chi wedi wneud e o'r blaen, oce. A dim ond pethau positif sy'n mynd i ddod mas o fe, oce. Mae eisiau chi gofio beth i chi wedi bod drwyddo o'r blaen. Chi wedi wneud newidion o'r blaen yn eich bywyd. Chi wedi newid pethau o'r blaen, oce? Okay? Chi wedi newid pethau o'r blaen yn eich bywyd chi. A maen nhw wedi troi mas yn dda, oce? Okay? A falle nawr bod hi'n amser i newid pethau eto, oce? Okay? Falle bod person yn eich bywyd chi sy'n sy eisiau symud mlaen o nawr, Neu falle bod busnes da chi sy'n eisiau sy'n mynd mlaen o, neu, neu, neu newid mewn rwy ffordd, oce? Okay? Falle bod swydd da chi a, o, oh, yn y gwneud dim i chi ragor, chi'n teimlo wedi blino arno fe, oce? Okay? Mae eisiau newid pethau yno chi. A mae'r newid hyn mynd i fod yn dda i chi, oce? Okay? A chi'n barod i wneud e, chi'n gwybod beth sy'n wneud. Mae'r ysbrydion yn gweithio chi, chi'n gwybod yn barod beth sy'n eisiau chi wneud, oce? Okay? A maen nhw yma tu ôl i chi, maen nhw yma i gefnogi chi, maen nhw yma i helpu chi wastod, oce? Okay? Ond chi wedi bod trwyddo'r pethau yn y blaen a chi lle wneud e eto, oce? Okay? So gobeithio wnaethoch chi joio'r darlleniad yna. Os ydych chi wedi, gadewch fi wybod, gadewch neges isod, a Os ych chi wedi hoffi'r darlleniad, plîs cofiwch wneud yr thumbs up, ok? Cofiwch danysgrifio fel bod chi ddim yn colli darlleniad arall, ok? A diolch i chi am ddod mae heddi, gobeithio ges, gesoch chi'r neges oedd eisiau arnoch chi o'r ysbrydion heddi.